सैह के रहे दिलवा दोसर लग लोग ये मोबाइल में बड़ नीक गाना एगो छावरी पीरे पीरे पेरले रहै छै आ मनसा गीत गबैत रहै छै दिलवा लिए गेल पियर की फराक वाली कहलिए मोबाइल में रिचार्ज नहीं छै करा दिए ना देखी अरे, कथी ला हमरा टेंशन दे रहल छी? कथी ला टेंशन टेंशन की दै छी अहाँ आँय? चलि जाइ छियै ने दोकान पर हाँ। तऽ हम भरि दिन काज कऽ के वएह देखैत रहै छी

कतऽ से पैसा ए, मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहते तो हम कोनो काजो नहीं करे वाला छी एकटा मोबाइल में तऽ रुपैआ भरते छियै ये तो फ्री छै ओहिमे तो छोटका मोबाइल छी ओहिसे गप करे छी सबसे बातचीत कैली बड़का मोबाइल में नैना ना देखे वाला में बेसी के कहाँ होइ छै एकटा सबसे कम के होइ छै दू सौ उनचालीस रुपया के यानी अढ़ाई सौ के हम्म। आ ई एकटा होइ छै सात सात सौ कुछ रुपया के साते सौ कुछ रुपया वाला हमरा करा दी फ्री रहब तीन महीना पाइ कतऽसँ सात सए रुपैआ हेतै अहाँ करबबै हम करेबै हँ शौख बेसी नहि बढ़ा मौगी बुझली ने अहाँके झुमका मांगि देलियै हँ कि टीका करबऽ लए कहि देलियै महीने महीने सात सए रुपैआ हँ तीन सए रुपैआ दू सए रुपैआ तंग आबि गेलौ तोरा मोबाइलसँ सुन एकटा मोबाइल छै ने हम जखन दोकानपर सँ आयब तकरा बाद अहाँके जते ओहिमे देखऽ के ओ। हैत, भरि भरि राति जाए कऽ अहाँ देखब हम किछु ना ना भोरे हम भनसा करै छी तखन तऽ अहाँ चलि जाइ छियै आ तकरा बाद साँझमे जब हम भनसा करऽ लगै छी तऽ अहाँ अबै छियै तऽ कखन हम मोबाइल देखबै से कही हमरा ओ नहि चाही हमरा हमरा वाला मोबाइलमे हमरा रिचार्ज कऽ दिअ रिचार्ज तिचार्ज हम नहि करेब बुझली ने मोनके बेसी नहि बढ़ा एखनो कहै छी आ नहि तऽ जे डेंगबा लगबो हाँ एना केना डेंगवा लगबा डेंगवा लगबा। हमरा रिचार्ज चाही त चाही हमरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं करावे मन सा कहै छै। त खई है डेंगवा लगबो ए। हाँ, तऽ सबटा मोबाइल पर जो अबै छौ अच्छा। ने लहंगा ले गई दिलवाली दुल्हनिया हाँ। सबटा देखऽ हां लगबै देखबै ने त की सबटा देख। केना नहीं रिचार्ज करे छै बुढ़वा देखै छियो ने जहाँ ने काज पर जा लगी कि काज पर कट जा। कट खट खट करऽ लगी मोबाइल

हैं? आ पाकिस्तान से छोड़ी भागल इंडिया चलि अबै छै नहि देखलियै आ तोरा इंडिया से नहीं गेलू जकर मुंह का नीक नहीं छौ से उड़ि गेलू पाकिस्तान चलि गेलू रे कहै छी जे कथी? कहै छी पाकिस्तानी के कथी तऽ लए? नीको रहलै मुंह कान जे हिंदुस्तान के छौरा पटा के लऽ अलै लेकिन तोरा के तऽ मुंह नीक नहि छलू हिंदुस्तानिया के जे चलि गेलू पाकिस्तान सबटा मोबाइल सबटा मोबाइल सबटा हैं? मोबाइल हैं? सब के के फरमा में रखबै सरदुआ तो तोरो भगलो हैं? कोनो पाकिस्तानिया सब लऽ हैं? पाकिस्तानिया के मुंह में नहीं हक देबै नहि कहै छी हमरा मोबाइलमे रिचार्ज चाही जहियासँ ई घटना सुनलियो तहियासँ जे छै ने हँ हमही नहि सब अपना अपना मौगीके मोबाइल छीन लेलकै ए आदमीके अपन अपन सोच होइके चाही से घरमे खाओ ने हँ नीक नीक कपड़ा हमर पहिर। हम सब हँ। किछु करै छी सब किछु करब हमरा मोबाइल में रिचार्ज रहैया तऽ हमर दुपहर में हम खाली रहै छी बैसल तऽ हमरा मन बहलैत रहैया हम गाना सुनै छी हम वीडियो ओही देखै छी हाँ तऽ ओही खाली समय में तऽ मौगी सब ई काज करै छै रे सरद हुआ हाँ। मुहक पोता लकवा वाला टाटी वाला फौती वाला हैजा वाला कोनो मनसा छोरा से बतियेबै तब हाँ। हम उधर जेबो रे हाँ हम तऽ वीडियो देखै छी हाँ ओमे तऽ तरकारी केना बनबै छी सेहो देखाबै छै माछ केना बनबै छी सेहो देखाबै छै गे हाँ? तू ओहिना बनबै छी ना तऽ बड़ चिकन बनबै ना हमरा मोबाइल में रिचार्ज चाही

तो वह कहली मोबाइल में कहीं रिचार्ज करा दिया तो हमरा कहीं हमरा ये ताको हाँ हम साधारण आदमी छी भरि दिन दुकानदारी करै छी तऽ साँझमे जाकऽ हजार डेढ़ हजार कहियो पाँच सए कहियो दुइयो सए एको सए कमाइ छी हँ। हैं? आ ई सात सात सए रुपैआके एकरा मोबाइलमे पाइ तीन महीना तक ले तो फिरियो ना बहुत भज भज बा तीन महीना ला किया? ओहन ओहन कोन सुख आँय? तऽ नहि सुख तऽ मोबाइले ने खरीदता रहए एकटा मोबाइल रखने छी हम हँ। हँ अपन बात होइए ओहिसँ करै छी कर न हम- त, कर न त, घरमे त अन्डर नहि कऽ देलियौ तब हमरा बुझी मोबाइल टेंशन नहि नहि लिअ रिचार्ज चाही। करते रिचार्ज हमरा हौ। मोबाइल नहि रिचार्ज चाही। ज्यादा टेंशन नहि की ले। बुझै छै? पैसा उसा नहि हत हमरा मोबाइल के दुकान है ना अरे महाराज अरे आइ वाला बात नहि छै जहिया से टीवी पर देखलियै ना उल्ला फर चफर तहिया से डर हो जाए तब दिमाग में कचरा घुसल अब जला कनिया है कहीं कोनो छोरा छोरा से या पाकिस्तानी वाला से जे फंस गेले हाँ। तई लोग कने भरा रहल छी कथी कहै छै बौआ कथी कहै छै दू छोरू अगर दिमाग में ना बुझियो कचरा घुसल है उ सब कचरा निकाला पैसा नहीं तो हमारा दुकान पर आबा, हम रिचार्ज कर देबा दऽ दिया एक सप्ताह दू महीना में कोई दिक्कत नहीं हमरा जला आ भौजी हम कऽ देब रिचार्ज बुझलियै आ पैसा दऽ दिअ आ ज्यादा नौटंकी पैसा ला झगड़ा लड़ाइ नहि करऽ जो तो ही जितले हम ही हार जीत हार के कोन बात छै मोबाइल रखै छी भौजी मोबाइल नहि ओ करब तोरो कहै छै अहिया साँझ खाली नियम जरा- में खोट नहीं करिया इज्जत प्रतिष्ठा नहीं गमैया कहियो तो लड़ाई करिए रहल छै हाँ, इज्जत प्रतिष्ठा जहिया तो पाकिस्तान भगवा ओठम घुस के काट देबो तोरा हम काट देबो जो ने एकटा बुझली बात ना? के गेलू त लो